नमस्कार अपने सबके हमरा संगे छथि एकटा अनमोल बाबू हिनका शायद अहाँ सब चिन्हैत हेबै हिनका देखने होइए नहि देखने होइए लेकिन हिनकर टांग जरूर देखने हेबै अहाँ सब ई छथि शंभू पासवान जी के भाई किछु दिन पहिले जे छै से एकटा सड़क दुर्घटनामे हिनकर पैर बहुत भयानक रूपसँ जख्मी भऽ गेलै जाहि कारणसँ जे छै से हिनकर पैर कटाबऽ पड़लै की यौ केना भेल छलए ओ एक्सीडेंट किछु जानकारी अछि अहाँके किछु बुझने छलियै केना कटल केना गाड़ी ठोकर मारलक से केना भेल छलै किछु बतबियौ तऽ जोरसँ कनी वैसे सब छलै बुझलियै हूँ हम वैसे सब हूँ ओ की कहलकै तऽ एके बेर लग मारि कऽ कट मारि देतै लग मारि कऽ कट मारि देतै हूँ तब लागल अहाँके गाड़ी फास्ट रहै कि स्लो रहै फास्ट चलबैत रहै गाड़ी हिनकर गाड़ी फास्ट छलै आओर पिकअप एक साइडसँ अबै रहै एक साइडसँ ई अपने अबै छलखिन ओहि क्रममे भेलै कि दुनू गाड़ी जे छै से आपसमे टकरा गेलै केना ने केना आ टकरेला बाद नतीजा ई भेलै कि पैर जे छै से लगभग नाइन्टी परसेंट कटि गेलै आओर हिनका लेल हिनकर पूरा परिवार पूरा गाम समाज हमर एक एक रुपैआ कऽ कऽ चन्दा चिट्ठा कऽ कऽ जे छै से बच्चाके जे छै से पाएर कटबेलकै इलाज करबेलकै अखन देख सकै छियै अपने सब जे कतेक सुन्दर जे छै से बेचारा बैठल छथि कमसँ कम जे छै से सुरक्षित छथि स्वस्थ छथि पैर एगो जे छै से ई दुर्घटनाके कारण जे छै से हिनका गवाबऽ पड़लै आओर इएह छथि शम्भूजीके भाय अहाँसभ शायद ओहि घटनाके बाद हिनकासँ नहि मिलल हेबै नहि देखने हेबै कहियो

हुनका जे छै सिर्फ टूटल छलै लेकिन ओ स्वस्थ छै हुनकर दुनू पैरो जे छै से स्वस्थ छै लेकिन हिनका बड़ा अफसोसके साथ कहऽ पड़ैए कि जे छै से पैर जे छै से कटाबऽ पड़लै अन्त तक इलाज बहुत भेलै बहुत रुपैआ जे छै से कोशिश कयल गेलै पूरा परिवारके द्वारा कि पैर बचि जाए कोनो तरहे लेकिन जे छै से पैर बचैवला स्थितिमे नहि छलै बादमे अन्त ई भेलै कि से पैर जे छै से पैसो बर्बाद भऽ गेलै आ बादमे पैरो कटबऽ पड़लै आ अखन जे छै से लाठीके सहारासँ चलै छथि आ अबैवला समयमे अगर अपने सबके जानकारीमे कोनो होइ जे हिनका लेल कोनो सुविधा भऽ सकै या कोनो पैरके रेडीमेड व्यवस्था भऽ सकै तऽ अपने सब जरूर कमेंटमे जे छै से ई जानकारी देब आओर एहि परिवार तक जे छै से ई मैसेज जाय आओर जे छै से हिनका चलैमे आओर जे छै से सुविधा होइ की अखन तक केओ मिलै लए आयल अहाँसँ कोनो नेता कोइ किछु वार्ड अपन वार्डो नहि आयल अशोक यादव कहियो नहि कोनो भेंट घाट नहि तऽ जब वार्ड नहि आयल तऽ एहिसँ ऊपरका नेता आर तऽ अयले नहि हेतै मुखियाके चिन्है छियै चिन्हबो नहि करै छियै भेंटो करै लए नहि आयल की अहाँके भैया तऽ पूरा नेते आदमी छै ने यौ तैयो नहि नेता सब आयल एकोटा भेंट करै लए किछु नहि आशा करै छी वीडियो अहाँ सबके बढ़िया लगल हुए और एकटा और आशा अछि अहाँ सबसँ जे अगर कोनो सुविधा है हिनका लेल तऽ जरूर बतायब मिलै छी हमसब फेर अगिला वीडियोमे तब तक के लेल जय हिंद